Aqmescitke bağışlanğan yayınlar tsiklinı biz Çehov soqağından devam etemiz. Cenkten evel bu yerde yaşağanlar soqaqnıñ adını Kantarnaya dep bile ediler ve bu soqaqnen Milletimizniñ bir çoq adiseleri bağlı. Keliñiz, ürmetli aqsaqalımız Rustem ağa Muidinniñ Kantarnaya soqağınıñ sırlarını açayıq. Kantarnaya soqağı Aqmescit şeeriniñ ilk peyda olğan soqaqlarından biri sayıla. Evel-ezelden bu yer nalbant dep adlandırıla edi. Mahalle başında nalbantlar işhanesi bar eken. Şu zamanları evler alçaq qurulup, Mahalle ealisini çoqsı tayfalar teşkil ete ediler. Nalbat degenleriniñ sebebi nalband sözünden, kuznets degen sözden kelip çıqa. O vaqıt bu mallelerde ekseri tayfalar yaşay edi. Tayfalar. Olar özleriniñ tarihını biz Türkmeniyadan kelgenler sayılamız dey turğanlar, no o qadarlığını men temelle bilmeyim. No olarda çoq bala ola edi. Yapalar bir yufaq ev, alalar bir arsa, yufaq ev yapalar, olğan balasına bir oda quray, olğan balasına bir oda quray. Soñ ya da qardaşı da şu arsada bir ev yapa. O da o taraftan başlay ev qurmağa. Ana, ağa-qardaş bir arsada eki taraftan evler quralar. Eki kvartal töpege köterilsek, köşede, halqımıznıñ belli bestekârı İlyas Bahşış babalığınıñ evi olğan yerni köremiz. Babalığı namlı. Quyumcı edi. Pek ince şeyler yapa eken, altından, kümüşten. Nu, namlı o, kiyim-quşam yaqşı cürgen bir adam edi. İlyasnı balalığından muzıkağa aveslikini o doğurttı. Balalığından oğa kemane, mandolina almağan şeyi qalmadı, truba, klarnet, bütün aletlerden ala eken. Nalbant maalesiniñ başında olğan meydanda, Şu zamanları milletimiz bayramlarını pek şeñ keçire eken. Bu yer Oraza ve Qurban, milliy bayramlarımıznıñ merkezi olaraq sayılğan. Bu meydanda pişirilgen Ramazan piteleri eñ lezzetli ve eñ qoqulı olğan eken. Eñ şeñ yer bu yer sayıla edi. Mında Ramazan piteleri de yediler. Uzbek pitesinden daa lezzetli ola. O qadar qoquğan piteler sata ediler mında. Bütün şeerden kelip mından Bayram vaqıtlarında şu pitelerden alıp kete turğanlar. Çeşit elvalar, konfetler, mına bu tayfalar pek usta ediler, olar öyle şeyler çıqarmağa. Bu yerde bayramnıñ eñ qoyu yeri ola desem olacaq. Mına o köşede nalbant bar edi, onıñ yanında Qadayev usta alsabıtı çalışa edi. Qıyma maşinası, daim bir maşinası bar edi onıñ, ondan aylandıra, incecik pautinka çıqara. Vermese, onda burıp-burıp çıqara, ana o qadayıf sayıla. Qadayıfnı şekerlep ya da balnen duhovkada qızartıp pişirip, oraza vaqtında aşay turğanlar. O oraza aşı sayıla edi. Böyle başqa vaqıtları onı tapamazsıñ bir yerde. Bu evlerniñ birisinde Ramazan adlı küçlü insan yaşay edi. O, büyük ustalıq ile zıncır uzıp, em balalarnı, em de büyüklerni ayrete qaldıra edi. Zıncırnı bere, baqıñız, bir yerinde üzügi barmı, dey. Baqalar adamlar, yoq, bir şey yoq. Ala, eki qolla sara, bir böre ete, zıncır üzüle kete. Adım-adım biz Kantarnaya ve Nijniy Gospitalnaya soqaqlarnıñ köşesine keldik. Bu yerniñ tarihı da pek meraqlı. Bobr köşesinde fırın bar edi. Fırınnıñ da ögünde saçağı üç, üç sütün, stolba. Bar edi. Nalbantınıñ yolu qayalıqtan ibaret edi. Qaya taşları, ana bir vaqıtta yaşağan adamlar tekeren özlerince tüzlegenler onı, taqır tuqır, taqır tuqır, ana ondayın atlar yüre turğanlar. Bu evde Naciye adında bir ocapçı yaşay edi. Nemse kününde bu Naciye ocapçı partizanlarnen bağı olğan. Saq şeerinde yaşay edi, endi rahmetli oldı, Nuriy Halilov. O, partizanlarnen bu Naciye Ocapçeni arasında bağ tutıp cüre. Bir kün keli mında kire, onı da birsi körip, bir politsayğa aytqan, anda bir partizan keldi, ğaliba, dep. Soñ anau politsay da bir yerlerni bilgen kişi eken de, kele de ağamnı çağırıp çıqara. Bar baqçı dey. Anda anav evine ait da işte, o bir yerlerni adamlarını bile eken. Anda bir partizan kelgen. Olsa, doğru olsa aytırsıñ maña, men kirip onı alıp çıqarım dey. Soñ ağam kele kire, anda ya o Halilovnen, Nurinen balalıqtan berli tanışmız, Soyunacıda beraber yaşadıq. Soñ Nuriy dey. Seni şimdi kelip tevqif etecekler, bu yerden tez-tez qaçmañı baq, dey. O da çıqa da, olar bu üyden art duvardan tüşe, diger azbarğa, andan qaçıp kete. Soñ bu ağam çıqa, anda öyle adam yoq, dey. Evniñ sabları oturalar, ana kir baq, dey. Soñ kirip, teşkerip çıqa, aqiqat yoq. Onday bir adise olğanı bir yerde. Mına bu köşede sovet devirinde Asan tükânı yerleşe eken. Tükânnıñ saipleri, ekisiniñ de adları Asan edi, etraftaki yaşağan soqaq sakinlerini kerek olğan mahsullarnen tamin ete ediler. Sovet ükümeti ketken soñ qapattılar, qapavlı tura. Lâkin malleni bütün halqı bile, bu yerde tükân bar edi. Meni rahmetli babam, Alış-verişni sevgen kişi edi. Tap Nikolayniñ kününde alış-veriş yapqan o, yemiş alış-verişi yapqan. İçkiliknen işi yoq edi. O, bek Quran oquğan kişi degendayım. Soñ tüşünip baqa, bu tükannı açsam nasıl olur eken dep tüşüne, amma aqçı yoq, tükan açmaq içün bir şeyler qoymaq kerek içine. Tuta bütün qorantada aptelerimi, ağamı, qanı cepleriñizde ne qadar aqçı bar, toplañız, maña berçeñiz, e, napacaq olasız? Tükân açacaq olam. Küleler. Öyle cepteki aqçınen tükân açılırmı dep, beriñiz maña aqçılarıñıznı dey, ana ala aqçı, o aqçığa bir sepet alma ala, bazarğa tüşe. Ya bütün millet bile tükân olğanını. Baqalar, tükân açıq. Ne bar eken dep kireler. E, kireler, baqarlar, üç-dört oboçıqlarnen alma bar. Qaçqa bular, ana, bu bu qadar, bu bu qadar tura, bu bu qadar. Soñ küleler, ayda alayıq endi kirgen soñ, dep alalar. Ülecik bitire o almanı. Aman o aqçılardan ala kete, o aqçılarğa bir sepet alma, bir sepet de armut ala. Ketire, olarnı da ondayın. Obaçıq, obaçıq ete, ana ondain başlay bu tükanda. Altmış dörtünci numeralı evni Nemse vaqtında Rustem ağanıñ babası qurğan eken. Qaramanımız arbiy qısımında hızmet etken vaqıt, tamam bu azbarnen bağlı olğan meraqlı vaqıanen paylaşa. Men qırq dört senesi, biziñ arbiy qısımımız altmış ikki keldi. Rametli babam kelip körüşken edi mennen. Soñ babam mennen soray, qırımtatarlarnı köçürecek ekenler, doğrumı? dey. Tatarlarnı köçürmezler, çeçenlerni köçürdik ama, dedim, tatarlarnı köçürmemek kerekler, dep aytqan edim. Barıp da köçürseler, dedi, men. Bu azbarda ayaqyol bar edi, ortada, onı artında direk bar. O direkniñ tübüne beş biñ ruble sovet aqçısı kömdim, onı alırsıñ, dedi. Men onı, oğa emiyet bermedim, olar köçürildi, bizni de soñ demobilizavat ettiler, biz de kettik. Uzbekistanda endi birinci körüşkende babam soray, On biñni aldıñam, dey, nasıl on biñ? Ya ayttım da saña. Direk tübüne kömdim dep, soñ men hatırlayım, deyim, siz bir beş biñ ayttıñız ama, deyim, on biñ degil. Yoq, on biñ kömgen edim, dedi. Ne de olsa, o qalğan anda. Biñ toğuz yüz yigirmi altıncı senesi Rustem ağanıñ qorantası Subhi soqağından Kantarnıy soqağınıñ altmışıncı evine köçe. Yazıcınıñ balalığı da bu azbarda keçti. Bu azbar Tınç Şeriflerniñ azbarı. Raim Tınç Şerifini. Bir soylarından biri ola bunlar. Biñ doquz yüz otuz doquz senesi men orduğa Boğazbardan kettim. Cenkten evel bu aralıq Krivoy dep adlandırıla edi, soñra Futbolistov adına deñiştirile. Mına bu köşedeki birinci araba qapıda Veli İbraimovnı duşmanlarından biri yaşay edi. Bütün vaqıt GPU, o vaqıt KGB demey ediler, GPUğa barıp, Ne yapqan, qayda barğan, ne aytqan, barıp-barıp anda ayta ekenler. Ana, Çolakovnen beraber Veli İbraimovnı endirmege tırışa ediler. Men arhivden ve gazetalarda u yaqtan, bu yaqtan faydalanğan malzemelerimi toplap, Veli İbraimov aqqında bir pyesa yazdım. İnşalla, bir kün ola teatrımızda qoyarlar dep ümüt etem. Mına bu binanıñ ekinci qatında padişalıq devirinde semedeşlerimiz çardaq qave içip, keyiflene ekenler. Artımızdaki eki qatlı bina başta bundayin tuz duvarnen olmay edi de, töpeden saçağı bar edi. Töpesinde qave olğan. Padişalıq devrinde anda kirip qave içe ekenler işte, kofeyne. Adı, bir yerniñ adı Çardaq qave edi, Çardaqta olğanı içün Çardaq qave dey turğanlar. Ziyaretimiz devamında biz evel Vostoçnaya dep adlandırılğan soqaqqa yaqınlaştıq. Bu yerde şu zamanları yaşlar içün klub, em de kitaphane yerleşe edi. Mına bu yigirminci nömerdi bu bina. Klub sayıla edi. Bütün yaşlar mında kele, işte, krujoklar yapalar, toplaşuvlar kerek olsa, mında yapalar degendayın. Soñ bu klubnı niçündir sovet ükümeti çoq, çoq kördi. Bizge bazar taraftaki köşegi Qırımçaq klubu bar edi anda, onnen qoştı da Tatarskı, Krımçakskıy klub olıp ketti. No, oğacık mında edi. Lâkin köşede, anda qapısı körünedir, kütüphane bar edi. O kütüphanede işte mektep balaları kele ala turğanımız, tap birinci sınıftan başlağan edik. Şimdi biz er keske belli olğan Turetskaya soqağında bulunamız. Onıñ peyda oluv tarihı diqqatımıznı celp etti. Turetskaya qoyulğanınıñ sebebi, Krılova, Suvkiy soqağınıñ köşesinde, Tap çarlar devirinde türkler yapqanlar amam. Otuzıncı senelergecik duvarı tura edi. Çalışma edi, tek duvarları tura edi otuzıncı senegecik. O mine amamnı da Ayırqulaq, Ayuqulaq Abdıraman degen kişi satıp alğan. Şo biz doğğan azbarnıñ saibi satıp alğan edi. Onıñ içün bu soqaq, bu qısqa soqaq adını Turetskaya qoyğan ediler. Niayet, Kantarnaya soqağınıñ soñuna kelip, soqaq adınıñ peyda oluv sırını açtıq. Evel-ezelden bu meydanda bazar bar eken. Bazarda iri neleri, terazileri olğan. Köylerden arabalarnen ketirgen özleriniñ mahsullarını kötere berip ketmek içün. Şu terezede tarta ekenler. Onıñ içün tereze degeni qantar demek ola. Onıñ içün bu soqaqnıñ adını da Qantar, Kantarnaya, Qantar soqağı dep qoyğanlar. Bu köşedeki bina bir qatlı edi. Anda qavehane bar edi. Mına bu yerde. Savmin olğan yerde ortada altı-yedi basamaqnen kirilgen bina bar edi. O bina aşhana edi. Bütün ü yaqtan-bu yaqtan kelgen adamlar kirip anda aş aşay turğanlar. Onı da üstünde ortasında kupol olğan saat bar edi, bazar saatı dey edik. Daa bir soqaqnıñ tarihını ögrenip, biz nevbette ki, ondan da meraqlı soqaqqa burulamız. Keçmişimizniñ baylığına dalıp, biz milletimizniñ, yani,